کوردستان لانکەی چەندین ساڵەی باپیرانمانە وڵاتەکەمان شایانی خزمەتی نەبڕاو و بەردەوامە چونکە وەک دایک ئێمەی پەروەردە کرد و کللتور و شوناسی بە ئێمە بەخشی لە نیشتیمانە جوانەکەماندا یەکێک لەو کۆمپانیایانی هەمیشە دەستی باڵای هەبووە لە پێشخستنی بواری ئابووری و کەرتی تایبەتدا گروپی کۆمپانیاکانی هەڵەبجەیە کە لەلایەن بەڕێز ئاسۆ حاجی محەمەد بامۆکیەوە خاوەندارێتی دەکرێت کە بۆ زیاتر لە سی ساڵە لە زۆربەی بوارە جیاجیاکاندا خزمەت دەکات. پڕۆژەی نیشتەجێبوونی گاردن ستی کە وەک یەکێک لە شاکارە ناوازەکانی گروپی کۆمپانیاکانی هەڵەبجەیە یەکەی نیشتەجێبوونی بۆ چەندین هاونیشتیمانی دابین کردووە بەو پەڕی خزمەتگوزاری بەردەوام و بێوێنە، ئەمە جگە لە دەستەبەرکردنی بازاڕگە و باخچەی ڕازاوە و چەندین شوێنی حەوانەوە. لە پڕۆژەکەدا ئەوپەڕی کواڵێتی کەرەستەی بیناسازی و بنیادنان بەکارهاتووە، بۆ نموونە خشتی پڕۆژەکە لە ئاستێکی بەرزی بەرهەمهێناندا بەرهەمهاتووە لەلایەن هەردوو کارگەی خشتی ئاسۆ و کارگەی خشتی هیلال. کارگەکان لە دوو ناوچەی جیاوازی کوردستان ڕۆژانە بەردەوامن لە بەرهەمێنان و گەیاندنی خزمەتگوزاریەکانیان بە تەواوی شارەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق، لەگەڵ ئەوەشدا گروپی کۆمپانیاکانی هەڵەبجە خاوەندارێتی کارگەی کۆنکرێتی هەڵەبجە دەکات کە یەکێکە لە کارگە باوەڕپێکراوەکان لەلایەن بەکارهێنەرانەوە. کارگەکە ڕۆژانە چەندین مەتر سێجا کۆنکرێت بە باشترین کواڵەتی بۆ پڕۆژەکانی نیشتەجێبوون دەستەبەر دەکات. جگە لەمانەش کارگەی قیری ئاران بە پیشاندانی توانای بەرهەمێنان و کواڵێتی خۆی توانیوێتی لە ماوەی ئاوەدانکردنەوەی کوردستاندا ڕۆڵی کاریگەری هەبێت و قیر بۆ زۆربەی ڕێگاکانی کوردستان دابین بکات. هەروەها دابینکردنی پێگەیەکی بازرگانی لە ناوچەکەدا گرنگیکی زۆری پێدراوە لەلایەن گروپی کۆمپانیاکانی هەڵەبجەوە و پڕۆژەی بە بازاڕکردنی فامیلی مۆڵی بنیادناوە کە یەکێکە لە بازاڕە ناوازەکان لە ناوچەکەدا. هەروەها لە تەنیشت فامیلی مۆڵەوە پارکی مەولۆنا یەکێکە لە شاکارەکانی گروپی کۆمپانیەکانی هەڵەبجە کە پێشکەش بە شاری سلێمانی کراوە بە مەبەستی خزمەتکردن و پاراستنی ژینگە و جوانکردنی سیمای شارەکە. سەرەڕای ئەمانەش گرنگی گروپی کۆمپانیەکانی هەڵەبجە بۆ کەرتی پەروەردە و فێرکردن کەمتر نەبووە لە گرنگی لە بواری پیشەسازی و بنیادناندا و لە چەندین پڕۆژەدا دەیبینین لەوانە دایەنگە و باخچە و قوتابخانەی کۆماری مۆنتیسۆریە کە چەندین ساڵە خزمەت بە نەوەکانمان دەکات و هەوڵی بنیادنانی باشترین تاکی ئازاد و نیشتیمان پەروەر دەدات. ئەمە جگە لەوەی گرووپی کۆمپانیاکانی هەڵەبجە بە خێرخوازی لە پارێزگای هەڵەبجە چەندین قوتابخانە و خوێندنگا و باخچەی منداڵانی بنیادناوە لەوانە خوێندنگەی ئەحمەد موختار جاف و باخچەی منداڵانی شۆنم بامۆکی و خوێندنگەی ئاسۆ حاجی محەممەد بەمەکی و خوێندنگەی کچانی هەڵەبجە. کارگەی زەیتی زەیتونی ڕاسان کە بەشێکە لە کۆمەڵگەی خۆراکی ڕاسان باشترین زەیتی زەیتون بەرهەم دەهێنێت کە جۆری ئێکسترا ڤێرجنە هەروەها توانای وەرگرتن و گۆڕینی زەیتونی جوتیارانی ناوچەکەی هەیە بۆ باشترین کوالێتی زەیتی زەیتون. پاشان پڕۆژەی کۆمەڵگەی خۆراکی ڕەسەن کە لە ئێستادا لە بواری جێبەجێکردندایە، یەکێک دەبێت لە گەورەترین کۆمەڵگە خۆراکیە کەموێنەکان لە عێراقدا کە ڕۆژانە چەندین جۆری جیاواز بەرهەمی شیرەمەنی و ساردەمەنی بەرهەم دەهێنێت و توانای وەرگرتنی هەزاران تۆن شیری هەیە لە جوتیاران، بۆ ئەم مەبەستەش هەوڵدەدات لە ڕێگەی کۆکردنەوەی شیر، جوتیارانی ناوچەکە هان بدات بۆ زیادکردنی بەرهەمی شیر و ئەمەش لە ڕێگەی پێدانی ڕێنمایی تەندروستی و زانستی لە پێناو بەرەوپێشبردنی بەرهەمی شیری جوتیارانی ناوچەکە و بوژاردنەوەی کەرتی کشتوکاڵی و ئاژەڵداری لە ناوچەکەدا کە سەرەنجام هەزاران خێزان تێیدا سوودمەند دەبن. گروپی کۆمپانیاکانی هەڵەبجە بە پلان کار بۆ دروستکردنی گاوداریەک دەکات کە توانای بەخێوکردنی دە هەزار سەر مانگای شیری هەیە، پڕۆژەکە یەکێک دەبێت لە گەورەترین پڕۆژەکانی ئاژەڵداری لە ناوچەکەدا. هەروەها پڕۆژەی بەخێوکردنی بزنیسانین لە دامێنی چیای شنەوێ یەکێکە لە شانازییەکانی گرووپی کۆمپانیاکانی هەڵەبجە کە بۆ یەکەم جار لە عێراقدا هەستا بە بەخێوکردنی زیاتر لە هەزار سەد بزنیسانین بە مەبەستی بەرهەمێنانی باشترین جۆری شیری بزن ئەمە جگە لە دەستەبەرکردنی چەندین هەلی کار بۆ دانیشتوانی ناوچەکە. تێچووی کۆی ئەم پڕۆژانە لە پارێزگای هەڵەبجە زیاترە لە سەد ملیۆن دۆلار. گروپی کۆمپانیاکانی هەڵەبجە بەردەوامە لە خزمەتکردن و لە داهاتوودا چەندین پڕۆژە و کەرتی نوێ و خزمەتگوزاری دێنێتە کوردستان تا بەشێک بێت لەو خزمەتەی بە هاونیشتیمانیان دەکرێت.